Den Invité vun der rtl Redaktioun. Dat ass beim Karin Lemmer haut de Moien den David Wagner. David Wagner, gudde Moien. Gudde Moien. Dir sidd Deputéierte vun déi Lénk nach, mee net méi laang. No der Summervakanz am Oktober ass Schluss. De Rotatiounsprinzip, deen déi Lénk hunn, dee gräift dann. Dat heescht, ongeféier no der Hallschent vun der Legislatur a spéitstens no dräi Joer mécht een dann deem oder der Nächstgewielter Plaz an der Chamber. Wéi geet Dir iech domadder?
Also guer net sou schlecht wéi verschidde Leit vläit mengen. Natierlech engersäits dräi Joer, dat ass wierklech net vill. Et si jo vill Saachen, déi ee wéilt nach maachen an déi dräi Joer, déi vergi relativ séier an da kann een e bëssen esou eng gewësse Frustratioun erliewen. Anerersäits muss ech awer och soen, datt ech e bëssen erliichtert sinn, well et sinn awer intensiv Joren. Mir sinn zu zwee an eiser Fraktioun, an eiser Sensibilité politique. A wéi eng Journalistin am Lëtzebuerger Land eng Kéier gesot hat, geschriwwen hat, datt den Deputéierte vun déi Lénk, déi wieren an engem permanenten Ausnamezoustand, politeschen Ausnamezoustand ass vläicht e bëssen staark ausgedréckt, mee et geet e bëssen an déi Richtung. Dat heescht. Elo, ech fannen dat awer och immens spannend ze gesinn, wéi eis zwee Nofolger sech wäerte schloen engersäits, a mir, de Marc Baum an ech, mir wäerten hinnen och nach weiderhi bäistoen, an anerersäits freeën ech mech och e bëssen op e bësse méi Rou. Ech wäert weiderhin ganz aktiv bleiwen an der Lénker, ech wäert souguer och an der Fraktioun weiderhin mat schaffen, mee all déi, immens vill Versammlungen, op déi ee sech permanent muss virbereeden, an all déi immens vill Optrëtter, wou een ëmmer e bëss nervös ass, eng Dommheet ze soen oder esou, dat wäert dann e bësse manner intensiv sinn. An da kann ee vläicht och, ech freeë mech, fir och intern an der Lénker, och an der Organisatioun ze hëllefen, nozedenken a Saachen opzebauen. Also et ass näischt nëmme schlecht, nee. mee déi Frustratioun, déi ja bësse Frustratioun, déi spiert een awer eraus. Mee bréngt dann déi Rotatioun wierklech eppes Positives, datt also en neie Politiker oder eng Politikerin opgebaut gëtt an d'Partei dovunner profitéiert? Oder schuet se net awer, well Erfarung a Continuitéit, déi gi jo awer verluer? Jo, engersäits brauch een ëmmer eng gewëssen Zäit sou fir erëm dran ze kommen. Also bon, de Marc Baum an ech, mir ware schonn eng Kéier an der Chamber, si mer erausrotéiert, si mer erëm eragewielt ginn a mir hunn zwar manner laang gebraucht wéi déi éischte Kéier, wou mer an der Chamber waren, mee trotzdeem, et muss ee erëm e gewëssene Rhythmus fannen, dat ass richteg. A wann ee bis dran ass, da muss ee erëm erausgoen. Dat Positivt ass awer och, zemools an dësem Fall elo, wou zwee Leit noréckelen, déi liicht méi jonk sinn ewéi mir, dat ass scho mol eppes Guddes, an déi awer och scho ganz laang an der Lénker dobäi sinn, de Gary Diderich an d'Anna Correia da Veiga, déi alle béid och schonn Gemengeréit waren. Also et ass jo och net, wéi wa se ni an engem representative Gremium gewiescht wieren. Gemengerot ass och relativ schwéier. Dat heescht, si kënnen eppes, si si wierklech schonn zënter quasi 20 Joer plus ou moins och an der Lénker engagéiert, sinn immens politiséiert Leit, och op gewëssen anere Niveau engagéiert. Dat heescht, dat gëtt awer och spannend, fir datt och de gréissere Publikum se kenneléiert. Wann ee Member vun déi Léng ass, däerf een och net Député-Maire sinn oder an der Chamber an engem Schäfferot sinn, soen ech just nach. E fir e bësse komplett ze sinn, Dir Dir sidd do wierklech bësse méi helleg fir wéi de Poopst, fir dee Sproch ze gebrauchen. Den 13 Oktober, do wäert Dir awer elo Är lescht Chambersëtzung hunn. E bëssen e perséinleche Bilan hutt Der wahrscheinlech scho gezunn. Sidd Der zefridde mat deene knapp dräi Joer? Also ech Perséinlech sin nie zefridde mat mer selwer, dofir déi Fro eriwwregt sech e bëssen. Mee nee, mee elo politesch gesin, also wéi ech mech geschloen hun, wéi de Marc sech geschloen huet, dat ass, dat kënnen d'Leit jugéieren oder d'Journalisten. Ech mengen awer objektiv gesin hu mer eng ganz Rëtsch Saachen a Bewegung bruet. Ech mengen, mir waren schonn e bëssen esou e politesche Magnéit, deen no lénks gezunn huet an der Chamber, well mer versichen, Themen ze setzen. A mir haten och eng ganz Partie Succèsen, natierlech den Avortement, dee mer an der Verfassung verankert hunn, mee nach aner Saachen, zum Beispill elo Mir sinn an enger Hëtzewell, Klima. D'lescht Joer hu mer eng Motioun och duerchbruet, déi ugeholl ginn ass à l'unanimité, fir datt och Krankheeten, déi klimabedéngt sinn, zemools wéinst de groussen Hëtzten, datt déi och sollen unerkannt ginn. Elo ass et natierlech och un der Regierung an un déi zoustänneg Organer, fir déi Lëscht definitiv opzestellen. Ech hoffen, dat dauert net ze laang. Mee voilà, dat ass awer och, mir versichen, Themen ze setzen an och ze kucken, wat wichteg ass fir déi grouss Majoritéit vun der Bevëlkerung, fir déi schaffend Leit och, well mir eng lénk Organisatioun sinn a mir huelen déi Saache seriö. Mir ginn net dohinner, wann iwwert de Klima geschwat gëtt wéi d'ADR a maachen de Geck doriwwer. Mir wëssen, datt et Leit ginn, déi dorënner leiden. schwanger Fraen, kleng Kanner, eeler Leit, Leit déi Kränkten hunn, Leit déi awer och gesond sinn, mee haart schaffen, dobaussen um Chantier oder esouguer an de Büroen, etc. An da muss een dat betruechten an da muss ee kucken, datt een d'Liewen erliichtert a besser mécht fir d'Leit. Dat ass dat, wat mir permanent wëlle maachen a mir hunn dat dann och op enger ganzer Rëtsch Niveau gemaach. Ech zielen déi elo net op. Mir hunn dat op eiser Pressekonferenz gemaach. Ech menge schonn, datt mer eng ganz Partie Sujeten Sujete setzt an d'Soll een iwwer déi seriö Sujete schwätzen, déi ekologesch Sujete schwätzen, d'Aarbecht, dat Soziaalt, Sujeten, déi d'Jugend betrefft. A wann een doriwwer schwätzt, da gëtt net iwwer falsch Sujete geschwat, déi meeschtens ëmmer an de Rassismus oder an den Ausschloss vu gewëssene Kategorië vu Mënschen enn. Déi Lénk doen sech dann awer heiansdo schwéier fir hir Messagen un de Mann oder un d'Fra ze bréngen. Bei de Chamberwahle vun 23 sinn déi Lénk landeswäit op ënner 4 Prozent gefall. Bei den Europawahle vu 24 do waren et nach 3,15 Prozent. D'Sondagen déi waren elo besser, mee Logement, Léin, Pensiounen oder sozial Ongläichheet si grouss Suerge vun de Leit. Firwat geléngt et der Partei dann net, des Suergen a méi Stëmmen ëmzesetzen? Ech mengen zënter den, oh do ginn et vill Ursaachen, zënter den achtzeger, siwwenzeger Joren huet sech an der Gesellschaft, an dat iwwert d'Politik, iwwert och gewësse Massmedien, iwwerall an der westlecher Welt e bëssen d'Iddi duerchgesat, datt alles wat solidaresch ass, déi solidaresch Iddi, datt dat net méi in wier an datt et dat eenzegt wat nach eppes bréngt, dat wier Absolute Kapitalismus, jidderee géint jiddereen. An dat huet sech dann e bëssen duerchgesat, an datt et och fortschrëttlech Alternative ginn zu deem aktuelle System, datt déi net méi seriö ze huele wieren. Dat huet een oft gemierkt, datt u sech déi eenzeg Alternativ, déi oft presentéiert gëtt, dat wier dann déi vu riets. An déi wëllen déi meescht Leit glécklecherweis net. Et gëtt awer vergiess, datt et och nach Alternative ginn. fir eng vill méi sozial Gesellschaft an och eng méi demokratesch Gesellschaft, mierkt een awer och, datt de Wand rëm eng Kéier e bësse méi dréint, well an Europa, ech kucke just bei eisen dräi Nopeschlänner, si lénk Parteien erëm am Opschwong, ganz staark an Däitschland natierlech, an der Belsch, doriwwer gëtt manner geschwat, mee de Parti des travailleurs, deen ass ganz staark, an d'France insoumise a Frankräich, doriwwer gëtt diskutiert, ob de Mélenchon iwwerhaapt souguer am zweete. Tour kéint qualifizéiert ginn a Frankräich a vläit souguer President giff ginn. Also dass, an mir spieren hei zu Lëtzebuerg Sondagen, dat ass eng Saach, dat wat ech mierken, dat ass, an dat ass ganz tangibel, dat ass datt mir permanent, also an deene leschte Méint vill nei Membere kréien an déi sinn meeschtens sou an den noncher Joren, spéitstens gebuer, dat heescht si Leit ëm déi 30, ëm déi 20, ufanks 20, dat heescht ass eng ganz nei Generatioun vu jonke Leit, déi mierken, déi sech politiséieren, déi mierken, datt systemesch Problemer do sinn, wat de Klima ugeet, wat Gerechtegkeeten ugeet, wat Krich ugeet, a si wëllen u sech dee System, allez, nenne mer e beim Numm, de Kapitalismus, si wëllen deen net méi. zu Lëtzebuerg, an der westlecher Welt, an den USA, a Latäinamerika. Also dat ass awer schonn eppes, wat amgaangen ass, sech ze beweegen. A mir wëllen eis natierlech eis deementspriechend och ëmorganiséieren. Jo, ëmorganiséieren, genau, well déi Lénk wollten no de Wahlen eng nei laangfristeg Strategie an och en Aktiounsplang ausschaffen. Wou si mer mat där Strategie do drun? An gehéiert dann och zum Beispill de Rotatiounsprinzip Zu deene Saachen, déi op de Leescht geholl ginn. Also mir sinn elo, bon, mir haten eng Aarbechtsgrupp Strategie et cetera, ech ginn elo net op d'Detailer eran, well dat dauert dann eng Stonn, mee en gros, mir sinn amgaang elo déi grouss Linne vun eiser Strategie festzeleeën no ganz villen Diskussiounen. An dat soll am Prinzip, wann alles gutt geet, an ech mengen, elo geet et awer endlech gutt, am Dezember beim Kongress ugeholl ginn. An da musse mer déi konkret Ëmsetzung maachen, dat heescht, wéi mer eis selwer ëmorganiséieren, fir déi Ziler ze erreechen, déi mer eis gesat hunn. Dozou kann och deemno wéi e Statutekongress gehéieren, well mer eis Statute mussen eiser Strategie adaptéieren, logescherweis. D'Fro vun der Rotatioun ass ee vu villen Diskussiounspunkten, déi mer kéinten hunn, mee bis elo, mir mussen elo nach ofwaarden. Am Oktober hält Dir als Deputéierten an der Chamber op. Jo, d'Anna Correia réckelt fir Eech no, de Marc Baum geet och an de Gary Diderich kënnt. Dir, Dir schaut awer trotzdeem am Parlament nach mat, wiesselt just méi an den Hannergrond. An an der Stad Lëtzebuerg, do bleift Der och am Gemengerot. Fir déi Lénk gitt Der parlamentaresche Mataarbechter. Dat heescht, Dir kënnt do déi Riede schreiwen, déi Der dann net méi kënnt halen, oder wéi? Ech wäert déi Rieden, also eis Deputéiert, déi schreiwen och d'Riede bei eis, mee net all. A wann ech misst eng Ried schreiwen, dann ass et déi Ried, déi den Deputéierten dann muss halen a wëll halen. An e kann duerno domadder maachen, wat e wëll, wéi ech dat och selwer gemaach hunn. Mee natierlech, also et ass souwisou, mir schaffe permanent kollektiv. Also alles, wat mir zwee elo an der Chamber gemaach hunn, hätte mer net kéinte maachen ouni de Staff, dee mer hunn, an ouni och eng ganz Rëtsch vu Militanten innerhalb vun der Partei, déi eis zouschaffen an Aarbechtsgruppen, etc. Also dat ass, mir si keng Einzelkämpfer oder zwee Gladiatoren an der Arena, déi ganz alleng sinn. Also do gëtt et e ganze, ganze Staff ronderëm an dat wäert och gëllen fir eis, fir déi zwee nächst Deputéiert. An Dir wëllt weider matschaffen a bei den nächste Chamberwahlen, steet Der dann och erëm um Wahlziedel mat drop? Bon, ech ginn dovunner aus, et ass souwisou scho bal an zwee Joer, et geet relativ séier elo, mee natierlech wäerte mer, also den, dat ass och dat, wat dem Marc a mir e bësse virgeworf gouf, d'lescht Kéier si mer e bëssen ze vill verschwonne vum Radar esou. Mir hunn dat vläicht och gebraucht a mir hunn nach aner Saache gemaach an eisem Liewen esou, mee mir waren zwar ëmmer aktiv politesch an der Partei. Dës Kéier wëlle mer vill méi. dobäi sinn. Dat heescht, mir wäerten deelweis jo och fir d'Fraktioun wierklech schaffen an do weider mat hëllefen. Mir sinn och nach weiderhin, hu mer e Mandat, de Marc zu Esch an ech an der Stad, a mir hunn och nach wëlles, wierklech och méi dacks z'intervenéieren. Also mir sinn, mir hunn ni opgehalen ze militéieren, well et gëtt, et kann een och politesch aktiv sinn a militéieren, ouni an der Chamber ze sinn. Dat seet den David Wagner, Deputéierten, nach vun déi Lénk. Merci, datt Der de Moie bei eis waart. Merci och.